Yawma Arafah Wa maa adraaka maa yawmu Arafah Guyyaa Arafah Ulfinaa fi kabajaa Rabbi isa keessa kaa'e dhageesse Osoo Nabi Muhammad Sallallaahu Aleeyhi Wasallam Baatii Dhul-Hijjaa Guyyaa 9ffaa Gaala isaanii yaabbatanii Gaara Arafah bira dhaabbatu jiran Sahaabota 100,000 ol wajjiin iddoo sanitti argamanii osoo isaan achi dhaabbatan Rabbiin aayaa halaalaa fii haraama, ulfina addunyaa aakhiraa of keessatti ammattu, ka ni'maa gurguddaa guutuu of keessatti baadhattu nabi Muhammad irratti buuse. A'uuzu billaahi mina sheyxaani rajiim. Alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum nicmatii wa radiitu lakumul islaama diinaa. Har'aan tana. diinii keessan isinii guute, gammachuuf qananii isinirra dhangalaasee isinii guute. waradiitu lakumul islaama diinaa Islaamummaan amantii keessan ta'uu isinii jaaladhe jedhe Rabbi jalla fi ulaah. Guyyaa Arafaa, Guyyaa Jum'aa, Arafatti Nabi Muhammad irratti bu'uu.

Guyyaa Arafaa caala ka Rabbiin lubbuu gabroota Isaanii bulan ibidda jahannamirraa bitu, ibidda jahannamirraa qulqulleessu, guyyaa Arafaatii ol hin jiru. Guyyaa san Rabbiin akka Isaaf malutti gabroota dhihaatee, gabroonni kun maal barbaadan, maal barbaacha dhufan jedhee osomaa beeku, ulfinaaf kabaja Isaanii mul'isuuf gaafata. Riwaayaa ykn gabaasa biroo keessatti, Ishhaduu malaa'ikatii. Yaa malaa'ikaa tiyya ragaa naa tayaa annii qad ghafartu lahum an jara kana araaramee jira jedha Rabbi. Allaahu akbar Allaahu akbar Guyyaa Arafaa guyyaa ibliis mataan isaa gad deebi'ee gad xiqqaatee quba nyaatee gaabbu keessaa guyyaa Arafaa tahuu Rasuuli Rabbii himan. Rasuuli sallallaahu aleyhi wa sallam hanga guyyaa Arafaa ibliis aaree dallanee ofitti gaabbee xiqqaatu guyyaa Arafaatii ol hin jiru jedhan Rasuulli. Sababnis rahmata Rabbii, araarama Ilaahii, ka gabroota Rabbiitti gad dhangala'u waan arguuf hinaafee keessi isaa gubatu irraa tahuu Nabi Muhammad sallallaahu aleyhi wa sallam ragaa bayan. Guyyaan Arafaa guyyaa du'aa'iiti. Guyyaa du'aa'iin namaa qeebalamu irraahi. Rasuuli Rabbii sallallaahu aleyhi wa sallam akkana jedhan,

Anaa fi Nabiyyooni na dura dabranillee jedhan guyyaa kana keessa, Laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir jechuudha jedhan Rasuulli Rabbii, sallallaahu aleeyhi wasallam. Ulama'a duraan dabran keessaa tokko akki jedhe, Wallaahi Rabbitti kakadhe, guyyaa Arafa'a Rabbii kiyya kadhadhee Osoo waggaan hin naanna'in waan kadhe san Rabbi irraa argadha jedhe. Kanaafuu du'aa'ii jabeessuun guyyaan Arafaa carraa guddaadha. Warra hajji hin dhaqin, warra carraa Arafaa dhaabbatu hin argatin, ka garuu Rabbi guyyaa Arafaa keessa addunyaa keessa isaan jiraachise, carraan guddaan Rabbiin biraa akka isaanii kenname dhageessanii? Rasuula Rabbii sallallaahu aleyhi wa sallam sahaabaan gaafattee, An sawmi yawmi Arafah, Ulfina ykn mindaa ykn ajrii guyyaan Arafaa qabu maali jedhanii Nabi Muhammadiin gaafannaan, faqaala sallallaahu aleeyhi wasallam, innii ahtasibu alallaah, ani sooma guyyaa Arafaa soomuudhaan yakka waggaa dabreetii fi yakka waggaa dhufuu walitti akka Rabbi narraa dhiqu Rabbii kiyya irratti lakkaa'adha jedhan Nabi Muhammad sallallaahu aleeyhi wasallam. Kanaafuu namni guyyaa Arafaa iddoo hajjiin hin argatin ykn iddoo car. carraa hajjii hin argatiin iddoo arafaa hin dhaabbatiin bakka jiru guyyaa arafaa yoo soome badiin isaa waggaa dabartee fi ka waggaa dhuftuu walitti guyyaa 720 ol yeroo takkatti guyyaa takka qofaan akka isarraa dhiqamu nabi muhammad sallallaahu aleyhi wasallam ifa baasanii jiran kuni carraa guddaadha warra hajjii dhaqee arafaa dhaabbatu osoo hin taane warra duniyaa keessa faca'ee duniyaa keessa jiru Rasuulli Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam ulfina kana kaa'an. Guyyaa Arafaa maal hojjachuu qabna? 1ffaa Salaata keenna shanan yeroo isaatii fi jamaa'aadhaan salaatu irratti akka sardamnu. 2ffaa Guyyaan Arafaa guyyaa zikriiti. Guyyaa zikrii fi du'aa'i itti heddummeessinu, guyyaa rakkinaa fi dhibdee teenna Rabbitti himannu ta'uu qaba.